Guys, nhasi ndine ma special visitors. Ndine ma special visitors. Hello guys, sorry I forgot to greet you. I'm over excited. guys, they'll introduce themselves and then muchingoendawo kuma YouTube channels mm. kwava mana. Ndisandakudzai a very interesting story pana panasi. Upo vadirector the YouTube channel shagara. Hello, hello guys. I'm Vimbai. Ndoda kuti muzoendawo ku YouTube channel yangu kanzi Vimbai Much.

mainly poultry farming lessons as well as poultry farming visits and uh, rural development visits so guys for those vanoda kunoona mavideos please go and subscribe go and subscribe to my youtube channel or poultry related Ndiri content kurwadziwa. vanoda kudzidza kuchengeta huku eh, ndiye munodzidza rakurwa kuti kumblena futi

then mainini angu agara zvavakagara ivavapa mm. so pafloor futi mm. saka maplace edu maplace anga shota ah maplace anoshutashuta shuta makapu maplace anga aripo but maini wangu kuti haa ndisire paplastic rachasha yanguakwandiri ah, let me be honest kwandiri is, is also something i can do asi zvinhu zvandombonyanyo but vanhu vakatanga kuti maini inoisirwa chingwa pasi tikati imi mamboziva kuti maini munin'ina wangu chaita iye ende zvaanoita ka zvizvi zvandotoitawo vanhu vakabva maini inozoitiswa chingwa pasi azo maini namana iye kugara pasi ike regai nini hangu ndigare because hama dzenyu dzepasocial media dziye dzakuti maini vagariswa pasi ndozvaanoita so guys i'm very excited ndashandirwa nad nav V. She's also V. Mm. Tashanyiro. Guys, vari kudya sadza nemaveji kumusha kubva kuchirungu kwavo kwemajinga. so guys, we just having a nice time tichitaura they had mm. visited vauya kuzonawo kumushawo vachionawo zvatiri kuitawo. Handi mm. munoti kumusha kune nzara. kuno kumusha lemehonest guys atshaye hofu asi kutown cabbage atise kimakiro dzechitowesta hapana musadara vana so kuno kumusha isusu guys kangogaisa excuse me two mabuckets ehofu three months takakanganwa and one bucket rehofu munozototenga mari mm. bucket rehofu totenga mari kuno four dollars four dollars ukatochema chema ukatoona munhu anenge atori bho totobhadhara kana three dollars pange yatikatengei imwe i think rimwe yacho rimwe yacho yakaita four rimwe three seven dollars but anogaisa dollar mm. two dollars anditi tikatozadza chibhaketi icho funga kuti chinopera gore here seven dollars tongoti eight dollars eight dollars kana kuri kwenyu kuchirungu uku iten kg of saka isusu titori netwo bhaketi nemari yekutotenga cabbage cabbage ratorochovha naro futi Kape chitoita ichi maini. Maini ndo ndo budget manager. Chana two weeks. Ko pana pati ndingori na maini nika. Ande sato zungu to vaenzi but ngwa zhinji wo. Ah. Mm. Mm. Mm. Amana ka. Amana. Mona sadza ranadyera. Nyumba takuchiwana energy. Amana kumusha kunodyiwa sadza amana. Ah. Mbiri yekumusha ndiye kudya. Tapetodya chii kumba? Imozata chao mwafunga. Tapetodya sadza. Musi zvinetserei amana? Aiwa ah hanzi apa maputa. Unofanira kutogara wakauya. Yes, kudya sadza. Kuzataenda musambo atisi tinodzoka nguva. Eh, aiwa ndozvinzwisisa. Ndozvinzwisisa. so guys they are also youtubers please vende munofollow wavo munosubscribe wo pa youtube channel yavimba imash is it mash or much much much yakabva ndondodzo imbonyaso ndodzo kuti much ngechirungu yakadaro aiwa yangu yakakurisa imuakashotaathats oh, ah, nice that's nice so guys mm.

your business as well mm. so guys uh, munouya motibata i think muchapiwa number dzangu achaisa number mm. then mondibata it will be free guys but mukanonoka mai mai tenda kubhadharisaakutotiuyakupa visit uda mari yakati mm. so for now guys mm. it's free mm. absolutely free mm. you come motibikira todyarisa tabikirwa vana vanhu vepasocial media isu togara huro dzedu dzinogara tozve redi kudya tikasvika tibikireiwo and vamwe vacho vizoti chimvura sikara sikati sitase chisitase amanaka tikasvika at least all the least you can do is to to lunch us and it's actually for their advantage yekuti youtube imulatifomu yekuti munhu anonetworka nemunhu ari kuhwedza eh ndizvozvo ndizvo vana vazvizive manje izvo they think kana tikauya tida kuitira kuitatineta apa platform imbavo oh alright ah, honestly speaking if you advertise your business on youtube mm.

rototanga kurofambarotokura mm. so when weare interviewing you guys isusu we are trying to boost our audience for mm, now mm, but you might find kuti ndimi nemutoripa as the advantage hey, eh, ava for free hey, eh, isusu sure, will be using our own transport mm, and chikafu tinozvitengera mm, hey, eh, for you guys for you

guys ava ndislakeakushandisa mavpnvanhu vese vanobva kuchirungu maslakeslakeunokutisi mahadhi vashona aiwa kana muri kuchogarawo mutori maslakeakatozochibatirwa padenga manje manje but hatitori kumusha

nemunin'ina kuti ati ndonga ndari form one grade six eh. matano nemamuda nemombe negejo tikadzoka taida kudzoka tichienda kuchikoro eh. tikadzoka tikarara tikazomutsa kunzi kwachena chimuka yamugadzira enda kuchikoro imagine tatamuka nguvai so haa takakura zvakaakomana takakura zvakaomabata eh, hapana chatisingagoni kubata mm. gejo kudi zvese ini chimwe chinhu chandodira life yekumusha ka mm. une kaunge kakuchangamuka nekumwe kaungogwinya gwinya kanoita bhonzo rako hauye ziteite kazhinji kunge uchishanda shanda uchita sei uchita seipakura zvakaoma usingavererwi zvimwe zviya zvechizvinomai zvaa different kuti mm-hmm. sometimes unenge uri kumusha but mune mine zvinhu zvane zvakaita sekuti oh. pamwe unotokura usingatogoni kana kunzi hanzi Eh, bata geji kana kuti sungaausingagoni eh. mm. manje patakakura isusu kudhara mm. waiziva kuti hakuna basa rinonzi rechirume kwangu kuna basa rechikadzi okay unokwanisa kutonzi enda unosunga mombe mm. mukomana musikana mm. enda unorima mukomana aito nzara uchibika so hapa pasina basa rakadaro then life kana zvakaoma ndikakudza ndaimbomuza kuti takambojasidza nedoro ndodzinzwa nyaya dzidzinzwaimagine ungoidaenda kuchikoroka paunosvika kuchikoroka unoona maleta tutu ndonyora morning wake

nesadza mm. then zvinana mazembera bhodho ayo hatizozvitaure haa but inenge yato softliwanogura ah, mazembera bhodho but what did it teach you zvekuti unoti ah but ka time yakandidzisa abcd inini what ihave learned is life mm. uh, inogona kuchinja anytime eh, right mm. unogona ngori munhu akutowana eh. right but mm.

you'll be business man kana ini beauty therapy yangu neneotech ndakazviendesa ndega hadi muri kuzviona manje mm. inini ah, ndikakuudza kuti i started to run my own business ndine 18 years oh 18 years kutanga kutoziva kuti ndinorana i once told you ndakamborana shop nebottles to eh. i was young ndichisekwa pasi kawo tinzi ah, the youngest business man imiseki nditi but matangiro andakaita people were laughing but kana ukaita neshungu manje zvinotoita ndakazopedzisira ndakutodyiwa ndobva ndazoti harya ndichibva zvingatozoona kuti harya eh. chitongobva hangu but so unodzidza kuva munhu anodzidza kushanda mm. you should work extra extra hard mm. for you kuti zvinyatsokufambira bcause ndinongoiziva kuti kwandakabva uku mm. vana vangu kana kuti ini handifaniri kudzokera kurarama seplazi nhamo inorwadza kudarika kushanda exactly mm. uchishanda hako zvirinanungu nepesi yako but ukasashanda ka nhamo yakatanga kukurova kana unonzwa bata